Meraba eyilerim. Kene de menim. Ümüt etem çıqışım tez keçer, em qısqa olacaq. Çünki bu endi birinci dubl degil. Bu endi onıncı dubl. Yahşı, mesele degil. Çıqışımnıñ sebebi ne? Mennen beraber keçirilgen merkezniñ neticeleri aqqında söz yürsetmek isteyim ve kiriş söz olaraq ne qayd etmek isteyim? Birinciden, bugünge ziyalılar aqqında merkez beş biñ üç yüz yigirmi altı seirni topladı. bugünge. Ondan evel Suprujeskıy dolg degen yayın dört biñ beş yüz, tahminen, seyrni topladı. Hebet, qırımlı ya qırımtatar etnonimi aqqında Yayınnı alsaq, o iç te aqılına sığmağan aman-aman otuz biñni topladı. Amma mesele şunda degil. Bu qıyın raqamlarnıñ neticesi nedir? Qonuşma tili seyirlerge iç te tesir etmey. Kederi de etmey. Amma ne tesir ete? Mence, birinciden bu mevzu, ekinciden qaramanlar, hıhıhı, ve ayrıca subetniñ müiti. Yani subet, qızğın, ateşin olsa, musafirler biri-birinen qavğalaşsalar, bir-birine söz demek imkân bermeseler, mına o zaman cemaat diqqat ete, daa çoq, daa ziyade diqqat ete. Men iç kimseni aqaretlemek istemeyim, anda artqa qaytın disclaimer olacaq edi, unutmasam qoyğan edim. Yani, men şimdi sadece nazariyetini, sadece şu qaideni açıqlamaq isteyim. Til, qonuşma tili tesir etmey. Mence böyle. Bu kiriş söz olaraq. Endi keliñiz esas qısmına keçeyik. Yani ziyalılarımız ne içün indemeyler degen sualge keliñiz cevap tapayıq. Ya da tapmağa tırışayıq. Men bu usulını begenmeyim, amma mında sanki dersiñ kelişe ve keliñiz tarihke esaslanıp bu sualge cevap bereyik. Subet boyunca musafirler bayağı Gasprinskiyni añ alğanlar, O, halqımıznı yüz yıllıq yuqudan uyat! Tı, qara asırdan çıqardı, deyler. Aynı zaman mende tüşünip qaldım ki, ya yüz yıl evel ne olğan ya? Keliñiz sayayıq. Esap dersini keçireyik. Gasprinskiy İsmail bey, on doquzıncı asırnıñ. ortasında doğdı, yani bir biñ sekiz yüz elli birinci senede doğdı. Bu raqamğa keliñiz da yigirm, yigirm beş yıl qoşayıq, yani o büyügence, tasil alğance, işke kirgence yigirm, yigirm beş yıl qoşayıq. ne ola, bir biñ sekiz yüz yetmiş qaçıncıdır sene olıp çıqa. Ondan, bu seneden başlap, yüz yılğa qaytsaq, on sekizinci asırnıñ seksenleri, sekseninci yılları olalar. Şu zaman, aynı zaman Qırımda ne olğan eken? Keliñiz baqayıq Vikipediya şükürler çalışa. Mına, Osmanlı-Rus savaşı, yani cenki olğan ve tamam mına bu yılları sekiz yıl devam etip, bir biñ yedi yüz yetmiş dörtünci senede yekünlendi, bitti. Ondan soñ Küçük Kaynarca degen añlaşmasa tizildi, imzalandı. Onıñ boyunca Qırım Hanlığı mustaqil bir devlet sayılğan edi. Amma on yıldan soñ şu. qanun bozula, Qırım Hanlığı işğal etile, mında yaşağan qırımtatarlar, qırımtatarlarnıñ parçası Qırım toprağını terk ete. Yani o qadar belâ körip, deşet körip qırımtatar halqı ve onıñnen beraber ziyalılar büyük. stresske oğradı ve bu meşur yuquğa, indememevge, daldı. Ne içün? Özüne kelmek içün. Bu stressni, yaralarını. tedaviylemek içün. Demek, başta cenk, ondan soñ işğal, ondan soñ basqı yılları halqnıñ yuqusına sebep olğanlar. Amma bugün zemanemiz o qadar tez ki, adiseler bir-birini acele sürette deñiştire bileler, haber de bir ay içinde malüm ola ki, ümüt etem, biz yüz yıl yuqlamamız, indememiz, ertece uyanırmız, ertece yañğırarmız. sez berermiz. Sizge iyilerim ne aytayım? Daima, adet üzre, izaatlarıñız, itirazlarıñız, maqtav sözleri olsalar, bütünley bildiriñ, yani video tübünde yazıñ. Men bunı daima oquyım, daima qulaq asam ve ümüt etem, Malümatım daa keyfiyetli ola adım-adımdan. Öyle.